א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. ס'מאכט זיך אמאל אז מען זעט א איד וואס גייט נישט בדרך הישר, מען דארף אים צוריק ברענגען צו תורה, מען דארף אים מעורר זיין, הערט מען היינט אין די וועלט די שפראך מיט ליבשאפט, מיט עקסעפטענס, מיט וועלידעישאן, קען זיך אמאל א מענטש טראכטן, אמת, דאס איז טאקע די דרך די חזל זאגן אז ס'דארף זיין ימין מקרבת. אבער פון צווייטן זייט, דער זעלבער מאמר חזל זאגט אויך אז ס'דארף זיין צומאל דוחה. אין די וויכטיגע פרשה, פרשת וארא, פארציילט אונז די תורה ווי אהרן האט גענומען זיין שטעקן און עס געווארפן פאר פרעה און ס'איז געווארן צו א סנן. דערנאך האבן חתימי מצרים געווארפן זייערע שטעקענעס און זענען אלע געווארן צו שלענג. פירט די תורה אויס ויבלע מטה אהרן את מטותו. שטעלט זיך אויף דעם רשע און זאגט אז נאכדעם ווען דעם שלאנג, דער מטה אהרן איז געווארן צוריק א שטעקן, דעמאלטס האט ער איינגעשלינגען די אנדערע חתימים'ס שטעקנס. אין א פארברענגען, געדרוקט אין ליקוטי שיחות חלק ח ו, האט זיך דער רבי געשטעלט אויף דעם, מסביר זיין דער רשי, פארוואס רשי גייט מיט אזא מין פשט, אז נאכדעם וואס עס איז געווארן א שטעקן האט עס איינגעשלינגען די אנדערע שטעקענעס. נאך די גאנצע אריכות הביאור, פירט דער רבי אויס, פון יעדע זאך דארף מען לערנען א הוראה, תורה איז נצחי. ובפרט ווען מיר רעדט פון אזא מין עיקר'דיגע ענין ווי יציאת מצרים, וואס יציאת מצרים איז נישט געווען נאר אמאל, נאר בכל דור ודור ובכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא היום ממצרים, ממילא אלעס וואס איז געווען ביי יציאת מצרים, אלע פרטים, קען מען און מען דארף ארויסלערנען א הוראה אין טעגליכן לעבן. וואס איז די הוראה וואס מען קען דערפון לערנען? זאגט דער רבי אזוי, אז מען זעט א איד וואס טוט נישט וואס ער דארף צו זיין, איז באמת די עבודה דארף זיין ימין מקרבת, דארף יענעם מקרב זיין, אזוי ווי די ארבעט פון אהרן וואס איז געווען אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות און אזוי מקרבן לתורה. ווי די אלטע רבי זאגט אין תניא אין פרק ל ב, אז אפילו וואס זענען אזעלכע וואס זענען ווייט פון תורה דארפן זיי משכו בחבלי עבודת האהבה, ווי כלה אהיב אילא וועט מען זיי קענען מקרב זיין. און דער אלטער רבי זאגט דארטן ווייטער, אפילו אזא איינער וואס איז מצווה לשנותו איז מצווה לאהבו גם כן, ואדרבה, מען דארף מעורר זיין רחמנות אויף אזא איד, ביז אז די רחמנות איז מבטל את השנאה. אבער ס'מאכט זיך אמאל אז דער איד איז אזוי פארזינקען מיט אזויפיל צוגעדעקט זיין נשמה אז כדי צו מעורר זיין די נשמה דארף מען גיין מיט אביסל מיט די שמאל דוחה, מ'דארף געבן עפעס אזא מין קלאפ, מ'דארף איינשלינגען יענעמ'ס מציאות אז יענער מציאות ווי ער איז אזוי פארזינקען און אזוי פארגרעבט זאל ווערן אויס. לערנט מען פון דא די הוראה, בראש וראשון, וועמעס שטעקן האט איינגעשלינגען די אנדערע? אהרן. דווקא אהרן, וואס ער איז אוהב שלום ורודף שלום. ער איז אוהבת הבריות, נאר אזא מין מענטש קען צוגיין מיט אזא מין עבודה פון איינשלינגען יענעם. דווקא אזא מין מענטש וואס ס'נעמט זיך נישט פון זיינע מידות רעות, ס'נעמט זיך נישט פון זיינע מידות טבעיות וואס זענען נישט גוט גענייגט, און וועגן דעם וויל ער יענעם צוברעכן און איינשלינגען. ער מיינט עס טאקע ווייל ער האט יענעם ליב, ער וויל יענעם טאקע מיטן גאנצן הארץ מקרב זיין, דווקא אזא מין איד קען צוגיין צו אזא עבודה, אבער דערנאך איז מען מוסיף נאך א אירוע, נאכדעם וואס דער סנן איז געווארן צוריק א שטעקן, נאר דעמאלטס האט ער איינגעשלינגען די אנדערע שטעקנס, א סנן, א שלאנג! ווי אזוי גייט ער צו מיט א שנאה, מיט א כעס, ער איז ברוגז, כאטש וואס א שלאנג האט נישט קיין געשמאק ווען ער בייסט יענעם, ווי חזל זאגן, קומט עס אבער מיט א שנאה, ווי דער אייבערשטער האט געזאגט ואאי ואושות, איך וועל לייגן א פיינטשאפט צווישן דעם שלאנג און דעם מענטש, ווען א שלאנג בייסט, בייסט ער מיט שנאה, מיט כעס. איידער מען גייט צו צו די עבודה פון דעם סמאל דוחה, דארף מען ווערן אויס שלאנג, דארף מען ווערן א שטעקן וואס האט נישט א געפיל, וואס קומט נישט מיט א שנאה, מיט א כעס יענעם צו צעברעכן. און דווקא אזוי קען מען טאקע מקרב זיין יענעם אז ער זאל זיין פון תלמידיו של אהרן הכהן, יענעמ'ס מציאות זאל ווערן א חלק פון דער מציאות פון דעם איד וואס איז אוהב שלום ורודף שלום, ער וויל אים מקרב זיין לתורה און דווקא אזוי קען מען טאקע יענעם צוריק ברענגען צום אייבערשטן. א גוט שבת.